Ago ne Nyasaye erokamano ma adwa ni mondo walam kod sani. Chunya odendo Nyasayeno nikech ober kendo winjore chogo. Ah, adwa ni mondo mi kawuono apuonj wach moro matin koa e kitabu mar Ruodhi Mokwongo apar kod aboro ma apar kod aboro matindo apar kod abiriyo kadhi mbele but adwa ni apuonj wach miluongo ni nitie nyasaye mane wach madwa napuonji to we akwong apak nyasaye matin kokalo kuom wer madwa napak godo nyasaye

Yesu, Baba bimode para. Chunya ogone Nyasaye erokamano kod sani ma Ruoth oloso thuolo mondo wawuo kuom wachne e odira ma sani kod sani. Adieri Nyasaye nitie, kendo Nyasaye nitie ka ng'ato dware. Nyasaye nitie ka ng'ato olinge. Nyasaye nitie ka ng'ato chunge. Nyasaye nitie ka ng'ato manye. Nyasaye nitie ka weche tek. Nyasaye nitie ka koro lwenye ge. Nyasaye nitie ka koro nyiseche bare. Nyasaye nitie ka koro piny orumo. Nyasaye nitie ka koro tuoche obiro. Jehova nitie ka koro lwenje ng'eny. Nyasaye nitie kata ka ji oweye. Nyasaye nitie kata ka piny koro tek. Nyasaye nitie kata ka lwenye ge. Omiyo kawuono adwa nasom kode muma mobuke kitabu mar ruodhi mokwongo kare apar kod aboro matindo apar kod abiriyo mowacho niya Wacho niya, apako Nyasaye Maduong' Maratego. Kane Ahab oneno Elija, nowachone niya, kara mana in jasand Israel. Elija nodwoke ni, an ok asand jo-Israel, to in e ja- in e jadhoodgi ema isandogi, nikech iseweyo chik mar Ruoth Nyasaye kiluwo nyiseche manono miluongo ni Baal. Emomiyo koro oro wach mondo jo-Israel duto obi wachokre got Kamel kaachiel gi jonabi mia ang'wen mia ang'wen gi piero abich mag Baal kod mag Ashera mia ang'wen ma Jezebel osepidho. Kuom mano, Ahab noluongo jo-Israel duto kendo nochoko jonabigo kanyakla e got Kamel. Eka Elija nochung' e nyim ji duto mopenjo niya, Unuriwru e kind paro ariyo nyaka karang'o? Ka Ruoth Nyasaye en Nyasaye, to luweuru, to ka Baal en Nyasaye, to luwuru Baal. To ji noling' thi. Eka Elija nowacho niya, eri, eri, eri an kende e janabi mar Ruoth Nyasaye modong', to jonabi mag Baal gin mia ang'wen gi piero abich. Chunya ogo ne Nyasaye erokamano kod sani ma ruoth oloso thuolo. Asomo muma mosomo koa kuom kitabu mar ruodhi achi ruodhi apar kod aboro mano ruodhi mokwongo apar kod aboro matindo apar kod abiriyo mawacho ni chieng' moro achiel Elija nowuok mondo odhi orom kod Ahab to kowuok mondo orom kod Ahab to orado kod Ahab to Ahab onyise ni to kara mana in jasand jo-Israel onyise ni an to ok asand jo-Israel To in misandogo in e jaodgi, luongoro ne Yesu nikech iseweyo ji moweyo lamo Nyasaye mane ogolo chik mondo mi olame to ji odok koro lemo nyisechegi ma gilamo man gin e utegi ma nyiseche mag Baal kod nyiseche mag Asera ma, ma, ma, ma, ma, ma Jezebel nosepidho apako Nyasaye maduong' maratego nyiso ni ji oweyo Nyasaye to ji odok lamo nyiseche ji oweyo Nyasaye to dok lamo nyiseche nyiso ni nitie kara gima nyalo miyo ng'ato weyo Nyasaye kendo kata kata piny ngima nyalo dong' ka onge Nyasaye to Nyasaye dong' kae to en otie nyalo yudore kata ng'ato moro achiel kende nikech Elija wacho ni Elia koro tadong' ng'ato achiel kende modong' e kind Nyasaye man Nyasaye maduong' mangima to uto un nyiseche mag Asera mia ang'wen eka un nyiseche mag Baal bende mia ang'wen kod piero abich nyiso ni ne gin nyiseche mia aboro kod piero abich Pako Nyasaye maduong' maratego. Koro Muma wacho ni Elija wuoyo kod Ahab to nyise ni choko jo Israel, choko jo Israel. To kisechoko jo Israel to kelgi mondo gi wachok kanyakla, nikech Elija ofwenyo ni nitie nyiseche ma gilamo, nitie nyiseche ma gichungo, nitie nyiseche ma gidwaro. To Elija wacho ni we wakoro mondo we wachokgi, mondo ka wasechokogi to wapenjgi e kindgi ni to en Nyasaye mane kara monego lam? Apako Nyasaye maduong' maratego. Koro ne jochako wuoyo. Kosechok oganda, jo-Israel osechokore ma gibedo piny, ka gin kama ginetie, to gichokore gibedo piny. Elija openjogi wacho tiend ni to unuriwru e kind nyiseche ariyo nyaka karang'o? Apako Nyasaye maduong' maratego, iniriwri e kind nyiseche ariyo nyaka karang'o? Idwa dhi to Nyasaye moro bende koni e chunyi ni ok nyalre. idwa timo giki to nyasaye mondo bende koni ni piny nigi nyisechegi idwa dhi to nyasaye bende koni iwinjo nyasachino kanyisi ni ok anyal dhi teko oinga loch oinga piny wuodh mudho oinga wasigu oinga iwinjo kata e piny kenya sani mawuoye kodi ni wasigu oloko piny ma ji gwane mondo mi koro gitim kaka piny dwaro nikech jachien owuok gilamo nyiseche ma gin go iwinjo nyasaye dwaro piny nyasaye wuoyo kod piny nyasaye wuoyo kanyuola nyasaye wuoyo gi gweng' nyasaye wuoyo kudi jehova konini odwaro jonyio riwore kind nyiseche kata nyiseche moko nitie piny emomiyo nyasaye nyalo kelo mirima koro ahab neno elija kaka nyasaye nyasaye nikech ahab ni kod nyiseche moloso koro nyasaye man kuom elija sando nyiseche mag ahab apako nyasaye mori maratego koro ahab wacho ni in misando jo israel to sama isandogi ni to kara nyasaye winjogi e polo apako nyasaye mori maratego nyiso ni kata e piny ngima inyalo yudo ka nyiseche ji oloso kawuono wan gi chunje mag illuminati wan koda juoke mag piny wan koda jonyakalondo wan kod nyiseche mag piny wan kod ji moloki midwa ni oloki mondo otim gik moko wan kod ji ma nyisaye ilamo nyisechegi ji dwaro duong' ng'ato gikalo nyasaye ng'ato ka ng'ato koro nyasaye penjo gi duonde licho

nikech riwri e kind nyiseche in gi nyasaye mar gweng' tika in gi nyasaye mangima kenya nigi nyasachegi iwinjo kata sani iwachoni ni ne pod wabiro medo ndalo wabiro medo ndalo ma ji bet godo e udi ma ji chunygi mondo a kuom nyasaye mano e gima jachien dwaro ni mondo ji kik lam nyasaye mano moro jachung' matek kendo jachung' ni koda ng'ayi owacho chunye ni adieri kawuono to wan ni tanyalogi ma gimako piny to muma wacho ni elija owacho ni to un uriwruok e nyiseche ariyo nyaka karang'o nikech ondiki e muma ni ka joga miluongo kod nyinga obolore ka gin e nyima ka gilama to an awinjgi iwinjo nyasaye ong'eyo gima wakale sani iwinjo kata piny otagi kata health otagi kata chuny otagi kata nyuol otagi kata piny otagi ni ni nyasaye mangima ok nyal lamo jowadwa kata ng'at achiel biro lamo nyasaye ma piny nowinji kata ng'ato achiel kende kata ng'ato achiel kende biro lamo nyasaye ma piny nowinje iwinjo lijo penjo ni jo-israel ni to unuriwre kind nyiseche ariyo nyaka karang'o idwa winjo dwondo piny koso idwa winjo nyasaye idwa winjo ni nyasaye timo ng'o bi ing'e ni ne mapok iloso nyasaye muma wacho nyasaye maratego sibuor madhone jone ni onyum daniel e kind sibuoche to daniel konyum e kind sibuoche to daniel obedo kaen e kind sibuoche to sibuoche ok ochame Kara Nyasaye nitie. Nyasaye kara nitie. Onego dhi osibuoche. Ni sibuor ok nyalo chamo Daudi. Iwinjo kata e lweny mikaleno Nyasaye nyalo nego lige komajogo. Iwinjo Nyasaye nitie. Elija koniya ubiro riwru e kind nyiseche ariyogo nyaka karang'o? Idwa lamo Nyasaye to gik moko tami ni ok inyal lamo. idwa chungo nyasaye to dala uwinegi utami ni ok inyal leme idwa chungo nyasaye to piny ngima bende thiri ni ok inyal lamo nyasaye idwa ting'ori malo kuom wach awuoru to jehova bende chungo kodi to iwinjo ka piny bende thiri ka dwokelo in ne kind nyiseche ariyo malawore kodi idwa ni mondo iting' nyithindo e lweti to jachien bende oramo ni e kidi nyiso to ariyo malawore kodi idwa ni mondo ichung wach nyasaye mondo wach nyasaye ogerere ngimani ochwak e chunyi to nyiseche bende otagi piny otagi jochiende otagi monyono piny ni ok ginyalre apako nyasaye mondo mondo otego mano momiyo nyaka walamne piny ngima nyaka walamne piny ngima nyaka walamne piny ngima mondo piny ngima obed kod rieko mondo nyasaye okel change piny ngima muma wacho ni sama ne jo-israel odonjo ka ginie thim ka gichako lamo nyasaye ka thuondi ne koro kagi ka thuondi ne koro kagi to gidwaro nyasaye mangima gikone wabiro dwaro nyasaye lilijo wachonegi niya Koro wabedo chungo thund mula to lijo uh, muso kawo thuond mula to chungo to kose kawo thuond mula mochungo to kete nyim jo Israel nokoni ka thuol ng'ato kayo thuol kayo ng'ato to ng'ato mondo ong'i thuondono to kong'iyo thuondono to biro chango kawuono wadwaro chungo Yesu piny mangima kamoro amora ma nitie miwinjo dwond Nyasaye onego ikone Jehova ni Nyasaye kata kaka in no Jehova pod inyalo lima kata piny ochaya pod inyalo lima kata nigi ni seche mluora nyasaye to pod inyalo lima kata dong' kar kenda ka ni machung' e nyim jowete nyasaye kare inyalo lima kata piny wuoyo kuoma nyasaye kare inyalo lima kata ji otage nyasaye kare inyalo lima noparo miere ma nolero apako nyasaye mondo mana tego ni nyasaye kare nitie thor mar wacho ma wacho wacho ni nyasaye nitie jehova nitie Japuonj ni tie, japuonj ni tie. Oparo dhako cha, ka koro dhako cha, koro iyi osechwer, higni apar kod ariyo, dhako nochandore. Samoro ne ji nosariembo, to koni samoro ji noringe nikech odum. Kara Nyasaye ni tie, to mi jawuoyo kodwa ni tidwa riwri e kind nyiseche ariyo gi nyaka karang'o? Midong' kionge Nyasaye, iwuotho to Nyasaye onge kuomi, iwuotho to piny igwayi, iwuotho to loch oywayi, iwuotho to josigu lawi. Elija penjore e chunye ni to wadwa dak gi nyaseche ariyo gi nyaka karang'o iwinjo dwa ni lam nyasaye dwa ni lam nyasaye kama initie koni nyasaye ok abiriyo lakini nyiseche ariyo kata ka sirikal odagi ni ok alem kata ka ka joher to odagi ni ok alem nyasaye to abiro lemi ka odagi ni ok wachokre nyasaye to abiro lami kata e dier oda ka abiro chungi ma kata nyuol otagi abiro chungi ma kata piny otagi abiro chungi ma kata tuoche ng'eny abiro chungi ma kata loch obiro abiro chungi ma kata in nyasaye man muma otagi Muma owacho ni Elija noluongo Nyasaye, Elija noluongo Nyasaye, Nyasaye kana nitie Nyasaye mar mach manyalo gayo wa mach, Nyasaye kana nitie Nyasaye manyalo gayo wa mach. Iwinjo mama, nitie Nyasaye manyalo gayi mach, nitie Nyasaye ma Elija noluongo Nyasacha mach, okoni oluru pi, magi olo pi misango, ma misango to- to gebe ni koro to ok nyal. Lo- Apako Nyasaye maduong' ni nyiseche mag Asera nong'olore kod kite, ni nikech samoro Nyasachgi nodhi wuoth. Ah, Kara Nyasaye nyalo dhi wuoth kawuono wadwa lamo kod Nyasaye kama initiyeno kama iwinjeno ing'eyo gik mikale ing'eyo gik ma chunyi wacho ing'eyo gik ma chunyi paro Nyasaye maduong' maratego mar sibuor iwinjo penjore ni to wan ariwre kendo nyisacha ariyo nyaka karang'o ichung' e kor oganda ichung' e piny mangima iwuog e piny ilos kodwa ilos piny mangima Jehova chungo tuoche manyuolo biyogo chungo tuoche ma piny obirogo chungo tuoche ma jochido kelo gi remb Yesu ma Nazareth Ipudo te. Erokamano. Iluonga ni Pastor Dennis Obara mar Christian Jordan Miracle Church. Pononi dwa tudri koda namba na en 0724388082. Nyasaye mudo gwedhu. Amina.